Selamat pagi ngagai ahi semua bala anu maya pengajar. Anu baru kitai ba susun uhh Bahasa Iban taun satu. Jalai ngajar ngarap ka semua gerai semangat belajar uhh. Jalai uhh ba pelajar susun pelajar kitai. iya nya tajuk kuntau eh sama enggau pengajar pengajar peransis jalai iya ba sun pelajar kitai ka sekali tu ba penghujung pelajar lagi pengajar ngarap ka bala nembiya pengajar kitak lagi ulih macha sereta beratika teks. Bala iya kereban bantu dikena kitai iya nya bup tax ba lambar tiga puluh empat aaa udah nya bup aktiviti ba lambar tiga puluh. Bala iya pengereja ngarapka kitai udah besediaka dua bansa kereban tu lagi eh. Kitai terus meda bup tax lambar tiga puluh empat. nyelai ba bup teks lambar tiga puluh empat tu ra macha aktiviti ra macha um subtopik iya kuntau nyelai um kuntau tu siti um main asal ti Iban um nyalai um main asal tu jarang ditemu kitai ke diatu tama kitai mesti belajar um kitai mesti nemu um tu tadi siti aris ari bansa kitai iban. Tai meda gambar sida bekuntau neh di ba kitai iban kitai mega bisi kuntau um ba sida Melayu besilat um jadi mayuh bansa um ba bansa bukai pun bisi mega baka taekwondo um judo um nya semua um bansa um bansa main asal ne ba sekul kaum bukai. jalai kitai terus meda tax ba lambar tiga puluh empat tadi jalai ba lambar tiga puluh empat kitai um ulih beratika bisi dua genteran tai meda genteran keterubah dulu bia bacha sama sama enggau pengajar. Kuntau siti ari main asal bansa Iban. Iya dikena nyaga pengelikun diri nambah ka nya kun tau manah ka pengeregas tubuh. Nya alai ba uhh genteran tu kitai meda ba baris keterubah dia bisi di chura uhh ngena chura biru ngajah ulang baru. um ayat ba baris nya eh kuntau siti ari main asal bansa Iban um nya alai ba ayat tu tadi madah ka selutok bandar iya madah ka iya nya um kuntau main asal bansa Iban. Nya alai ayat tu ayat tunggal eh bulih bacha lagi baru eh ulang baru ayat tu. Kitai meda aaa genteran ke dua bacha sama sama. Maya bekuntau kitai belajar nendang numbuk sereta nyilat lebuh mantai ke bungai maya pengerami Kuntau diiring enggau tabuh. Tabuh nya nyadika peransang orang ke bekuntau. Ye, nyelai ba kenteran tu iya madahka lebuh maya bekuntau tadi kitai belajar nendang, ye, numbuk sereta nyilat. aaa Lebuh maya nya tadi, maya pengerami, ye, kuntau tu tadi. diiring enggau tabuh um nemu tabuh um nya um sigi kereban um kereban um muzik kitai Iban um nyelai um tai mega bisi latih tai um beratika latih kitai. Jalai ba latih lagi pengajar ngarap ka kita udah besedia enggau uhh pensil, bup neh, bup aktiviti kita. Kita ulih meda bup aktiviti uhh lambar tiga puluh. Okey, peda ba lambar tiga puluh. Ba lambar tu kitai meda atur iya dia tipak ayat enggau gambar ti betul uhh tipak ayat enggau gambar ti betul sik lima iti ayat dia uhh ayat keterubah uhh kuntau main asal Iban tipak ke enggau gambar ti sepiak ni ka betul dia. Okey, kuntau main asal Iban tipak ke garis ke lagi kena penyuran kita. Nemu penyuran, penyuran nya pembaris. Aaa udah nya namba dua, ayat kedua kuntau dibantai maya bisi pengerami. Aaa ke ni. tipat ka enggau gambar ti engkeman uhh gambar ti betul. Dan nya ketiga ku tau ku bala nyaga pengelikun diri uhh mung pengelikun diri maya bisi orang achau jadi maya nya kitai ulih nyaga pengelikun kitai ari orang ti ka ngachau kitai uhh tipat ka enggau gambar ba spiak kanan uhh. Da keempat. Muka bungai kuntau diiring enggau tabuh. Muka bungai kuntau diiring enggau tabuh. Okey, tipak ke lagi. Ni aaa iya ke betul gambar ti betul. Udah nya iya kelima kitai belajar nendang, numbuk enggau nyilat maya bekuntau. Okey, pilihka lagi. Nya alai aaa uhh udah digaga bulih ti whatsapp ngagai pengajar lagi bulih deh anjung ba pengajar uhh udah nya bulih bacha baru uhh teks uhh enggau latih tu. Enggau nya naka pelajar kitai. Eee temu baru kitai ba tusun pelajar ke bukai eee nyelai iya mupok pengajar.